Fel o'n i 'di sôn, mae e mor anodd, yn enwedig i ni'r dynion am ryw reswm, i siarad o gwbl am y fath yma o beth. Ydy, hynny yw, mae 'na, mae 'na stigma, yn does, dal yn bodoli am bob math o iechyd meddwl, yym, a falle hefyd yn y byd y campa, yym, bod rhywun falle yn cysylltu, yym, yy, problemau iechyd meddwl gyda, yym, gwendid, yym, a bod ni'n meddwl am bobl sydd yn, yn y byd chwaraeon, yn bobl cryf, yym, cadarn, yym, ac falle bod pobl yn meddwl, o, os dwi'n cyfadde bod gen i iechyd meddwl, yy, problem iechyd meddwl, Bo hynny falle yn adlewyrchu bod gen i wendid hefyd. Wrth gwrs, dan ni'n gwybod nad dyna'r achos, ond yym oherwydd y stigma sy'n parhau, yy mae pobl falle'n gyndyn i fod yn agored am eu am eu symptomau nhw. A fi'n meddwl hefyd, ry'n ni'n gweld amrywiaeth, Aled fan'na'n sôn yn amlwg, nath e deimlo chydig yn isel ar ôl yy wel bod ar ben i ddigon mewn ffordd yng ngemau 2012 a 2016 ond hefyd i ni'n clywed am bobl yn mynd i chwaraeon mae'r mae'r cyfnod yn fyr iawn pan maen nhw yn llwyddo a maen nhw eisiau meddwl am rhywbeth ar ôl mae rhai nhw'n gorfod ymddeol yn 30 wel mae'n gyfnod hir wedyn a a lot methu ymdopi 'da bod yn segur mewn ffordd neu yy... Ie. ...roi'r byd 'na i'r naill ochr. Ie yn hollol ma' 'na ma' 'na llawer o gyfnodau mewn yn mewn hynny yw gyrfa rhywun sydd yn ymwneud gyda'r byd chwaraeon, lle falle bod y risg o ddatblygu iselder yn uwch ar ôl ymddeol, er enghraifft, hynny yw mae rhywun yn, fel fel chi'n sôn, ymddeol yn gynnar, hynny yw sut mae rhywun wedyn yn yn ail-feddwl am eu gyrfa nhw, be maen nhw'n wneud ar ôl ymddeol, a weithie falle mond yn eu tridegau. Ie, neu anaf yn gallu achosi. Anaf yn hollol, anaf, felly bod rhywun methu wneud yr yr chwaraeon maen nhw'n mwynhau, a dyna'r, hynny yw, yn eu holl eu bywyd nhw, yn ymwneud gyda'r gyda chwaraeon nhw, yn methu gwneud beth maen nhw'n caru wneud, um, neu os yw rhywun wedi cael siom, yn yw falle heb gyrraedd y nod oedd nhw wedi gobeithio. Da ni yn dueddol o weld bod iselder mwy o risg um, iselder mewn pobl sydd yn ymwneud gyda chwaraeon fel unigolion yn hytrach na mewn tîm. Um, hynny ni, synwyr tydi mae rhywun mewn tîm falle yn rhannu'r baich yeah. os di pethau mm. falle heb yn cystal. Falle yeah. yn yeah, fe, cael sgwrs yeah. bach ar ôl gêm neu ar ôl perffordi neu yn y bla'n does e? Ie. Nes ti grybwyll gyme- gyne y y stigma yw'r stigma ma'n gwella? Mae yn gwella ydi ag yn sicr ma' pobol yy clywed rhywun fel Aled yn siarad yn yn agored yym am ei symptome fe yn yn gam positif ymlaen oherwydd y mwya agored 'yn ni'n gallu b- ma' pawb yn gallu bod yna ma' ma' pob cam bach fel hyn yn lleihau sti- y stigma. Yn sicr yn gwella on' ma' 'na Mae 'na ffordd bell i fynd eto. Ie. Ac yn grêt yn y newyddion heddi fod y Llywodraeth a Comic Relief yn buddsoddi bron i filiwn o bunne mewn i'r i'r cyflwr yma. Yn yn sicr you know, codi ymwybyddiaeth a hefyd yym yr neges glir i ddeud mae'n iawn os oes gennych chi broblem iechyd meddwl mae'n iawn cyfaddo bod gennych chi ac fod po- pobl yn gwybod hefyd lle i fynd am gyng am gyngor um, mae'n am maen nhw wedi buddsoddi mewn bobl proffesiynol sy'n helpu gyda thema yn gwneud siŵr bod yr athletwyr yma'n gwybod yn union pa gamau i gymryd os oes ganddyn nhw symptomau. Ie, a hefyd mae Llywodraeth Prydain wedi cyhoeddi'r wythnos hon, dwi'n credu, bod eisiau bobl sy'n delio gyda phobl ym myd chwaraeon elît, falle iddyn nhw cael hyfforddiant i adnabod y symptobel, symptomau hyd yn oed, neu gallu bod na Yn, ynghyd â fod yn hyfforddwr, ond hefyd yn, yn gymorth mewn adegau tywyll hefyd. O, yn sicr, yn neu adnabod y symptomau ydy'r peth cynta. Yym, a weithie, dydy o ddim yn amlwg i'r person sy'n byw gyda'r symptomau chwaith. Ie. A weithie mae'r ffrindie neu yy perthnasa neu yym yy unrhyw un sy'n ymwneud gyda'r... Wel, fel oedd Aled yn sôn, oedd e'n beio pawb, yn doedd e? Oedd e'n beio ei gariadau a'r ffrindie a'r teulu. Felly, mae 'na bwyse hefyd yym ar y ffrindie a'r teulu i sylweddoli os oes 'na unigolyn yn diodde', ynde? Oes, felly symptomau i fod yn wyliadwrus ohonyn nhw unrhyw un sydd yn teimlo'n isel, um, mae hwnna'n swnio'n e-, eitha amlwg rwy'n sy'n weithio, di ddim mor amlwg â hynny, ond wedi mynd i mewn i'w pen neu blu, um, falle ddim yn mwynhau pethau oedd yn arfer, arfer wneud. Um, a wedyn mae'n rhai symptomau, dyn nhw wedi symptomau craidd, mae rhai symptomau eraill sy'n dod yn sgil iselder, gallu effeithio ar gwsg, um, ar chwant rhywun i fwyta, um, gallu effeithio ar um, uh, gallu rhywun i ganolbwyntio neu dyfod barhad rhywun. Yym, a mae rhywun weithiau'n gallu cael teimladau negyddol am ei hunan, teimlo'n euog, um, um, diffyg hyder. Mae'r holl symptomau mae'n gallu bod yn rhan o iselder, ond y symptomau craidd ydy teimlo'n isel, a hynny am gyfnod fwy na pethefnos, a hefyd colli'r hwyl yna yeah. mewn wneud y gweithgareddau. A falle'r neges yw, chi'n abod y bobl yma, falle yn aelod o'r teulu neu yn ffrind, a falle gofyn iddyn nhw am sgwrs fach, falle bod chi'n meddwl, o, maen nhw wedi mynd bach yn dawel yn ddiweddar, ond Ond cael y sgwrs 'na, gobeithio bod nhw'n iawn, ond paid â bod ofon gofyn iddyn nhw, 'Ydy popeth yn iawn, yndyfe? Yn sicr, a weithiau mae'n ryddhad enfawr pan mae rhywun yn dechrau'r sgwrs yna, a dechrau'r sgwrs yn hollol naturiol, a wrth ddechrau siarad mae rhywun weithiau'n teimlo rhyw ryddhad bod nhw'n gallu rhannu'r symptomau yna.